Essalamualeýkum hormatly ildeşler. Şu gün on dokuzynjy dekabr hepdäniňem Anna güni Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň platformasyna. Hormatly ildeşler, men şu gün size wideo görkezjek bolýan. Şol Jorjiýaň, ýaňky Gruziýaň halky Ferdan Berdimuhamedowa näletdirýär. Geliň men size birki sany kadr görkezeýin şu Gruziýadaky geçen protestlerden.

Şol geçirýän mitingde, ýagny Serdar Berdimuhamedow we Putin we arkasynda duran, ýagny kapdalynda duran Gruziýanyň premýer-ministri şol suraty görüp, ýagny ýakýarlar. Sebäbi Putin bilen Gruziýa, siz bilýäňiz, Russiýa bilen Gürjüstan ikisiniň arasynda uly-uly ýer dawalary, uruşlar boldy. Bir topar nägilikler bar ikisiniň arasynda we Gruziýa Russiýany agressor diýip hasap edýär we bir ýygnaga gatnaşyp, ýagny bir surata düşmek Gruziýa üçin gaty bir aýylganç, utanç zat. Şonuň üçin ine Serdar Berdimuhamedow Putin bilen ýakýalaşylar. Nägiliklerini bildirýär Gruziýa halky. Indi kadr göreliň watandaşlar. Men internetiň pesligi sebäpli kadrlar gijä galýar. Sezin şu kadra. Ine şu kadrda-da ýaňky aýal maşgala näme edýär? Ýaňky şo surat bu köp nägiliklerini bildirýär. Garaz şo mitingde şol ýaly suratlary görkezip, ýakyp Jorjiýa halky öz nägiligini bildirýär.

Ine, ýaňky internediň pesligi sebäpli hemme zat görkezilemok, watandaşlar, ýöne şol kadralary özüňizem tiktokda görüp bilersiňiz ýa-da internetde okap bilersiňiz, görüp bilersiňiz. Jorja halky öz nägiliklerini bildirýär, sebäbi şol premýer-ministriň Putin bilen bir ýygnakda otuz ýylyň ýaňky dabarasynda suraty düşenine gaty nägilik bildirýär we Serdar Berdimuhamedowy näletleýär. Indi ýene bir ýagdaýy aýdyp geçjek bolýan, ine Türkiýede bir topar biziň talyplarymyz protest geçirýär. Şu protestiň esas manysy näme? Türkiýedäki uniwersitetde barlaga gidip gidip başlaýar, ýagny rektor barlaga geçýär we şu barlagda şu hepdede birki gezek gelmeýän okuwçylary kimligini, şolaryň okuw ýaňky yza galýamy okuwda ýa gelenokmy ýa gelýämi şolary barlap kim gelmeýän bolsa Şolary atçisleniýa edip, bir ýarym müňe golaý oglan talyplary ýaňky atçisleniýa edýärler. Indi şolary, şol adamlar öz pullaryny töledi. Iki müňden dört müň dollara çenli, ýaňky bölüme görä, okaýan bölüme görä we şo ýerde on bir müňe golaý Talyplar okaýar, şoň deň ýarysy daşyndan gelen adamlar. Türkmenistanlylar ýaman köp içinde, şol uniwersitetiň içinde. Şoň üçin türkmen graždanlary, türkmen talyplary nägilikli nirde şurda protest edýärler. Men berekella diýýän, sebäbi diňe şeýdip hakyňy gorap bolýar, gynansagam başga hakyňy gorap bolanok. Ine, türkmen oglanlar, türkmen gyzlar näme et.
Görkezip bolsa men kadrlary görkezeýin ýöne internetiň pesligi sebäpli gaty kyn görkezmek. Şu barada aýratyn çykyşlar eder sebäbi bul bir türkmen protesti diňe Türkiýede däl Belarusiýada-da boldy. Oglanlar şo ýerde bigünä saklap Adalatsyz. Emel bolsa ediň däroo hakyňyzy köýdürmäň de. Aklym haýrana giden pula giden za.
Ine şul ýaly kadrlar ba tik tokda ýutubda görüp bilersiňiz we şol talyplara men aýtjak bolýan zadym şul ýa protest geçenimizde hökman suratda ýygnanyp bir organisasion komitet etmeli. içine bir gaty aktiw adamlar goýup şol Organizasiýony komitet hat etmeli Erdoganyň adyna Türkmen ilçihananyň adyna Türkmenistanyň ilçihananyň adyna Türkmenistanyň prezidentiniň adyna we bilim ministriniň adyna ine şu ýaly şu ýaly bolup geçýär ine şol siziň ýagdaýlaryňyzy beýan edip şo ýerden adalatly şu meseleler çözülmegini haýyş etmek diýip ýaňky siziň protestiňiň netijesi şeýle bolmaly Şol hat hemme ýere gitmeli. Şol organisasyony komitet gol çekmeli şo hata. Başar bilseňiz bir topar adam gol çeksin we şo haty kopiýa edip twitterden ýaňky ofitsialna ýemailden ony raspişartka edip ibermeli. Oň daşyndan žurnalistleri getirmeli, oň daşyndan ýaňky partiýalaryň wekillerine haýyş etmeli, indi şu ýaly şu ýaly bolýar, hatyň bir kopiýasyny bermeli-de, jemgyýete galdyrmaly. Onda reaksiýa dogry bolar. Onda şul ýaňky haçanda şul ýaly iş ýaňlananda ol mesele adalatly çözülýär. Hemme döwletlerde şeýle. Şoň üçin ine şul protest ýoluna bir çykanyňyz gaty gowy zat, ýöne şony Kanun ýolla legalny alyp gitmeli. Onda size şikes ýetirer ýaly zat ýok. Indi men ýene bir meselä seretjek bolýan, ine Täjigistanda bir ýaşuly oglany ine käbir kadrlar görkezip bolar. Men şu kadry saklaýyn. Ine Täjigistanda Kabiljon diýip bir 4 ýa pardon, 4-nji klasdaky 10 ýaşly çagany Russiýada mekdepde okaýan çagany mekdepde öldürýärler. Men türkmen halkynyň adyndan täjik halkyna ylaýta-da şol Kabiljanyň maşgalasyna öz gynançlarymyzy bildirýäs. we gaýdyp şu zatlar bolmaz ýaly şu gün täjikler bilen bolup biler ertir türkmen halkynyň wekili bilen bolup biler ýa-da özbek ýa-da merkezi aziýaň wekili bolup biler şul ýaly hadysalar şoň üçin seresap bolmaly çagaňa okuw bereňde howply howpsuzdy diýip pikir etsegem ine daşary ýurtda ýagdaýlar kyn görse-de kyn görsegem şeýle şoň üçin Men her wagt aýdýan, biz daşary ýurtda ýaşamaly däl, biz Türkmenistanyň içinde ýaşamaly. Siz maňa sorag berseňiz, a sen näme daşary ýurtda ýaşaýaň? Men siz ýaly daşary ýurtda mejbur ýagdaýda ýaşamaly boldum. Egerde Türkmenistanyň içinde ýaşaýyş şertler azyk normal bolan bolsa biz Türkmenistanda ýaşardyk. Biz halkymyz ýaly terk edip gitmezdik. Ine şoň üçin men ýene bir gezek aýdýan, ýatlatjak bolýan hemmäňizlere, siz mendenem gowy bilýäňiz, birinji bilen biz Türkmenistany düzetmeli. Birinji bilen biz Watanymyzy düzetmeli. Birinji bilen biz Watanymyzda adalatly, kanunçylykly höküm sürer ýaly Döwlet bolmaly. Ine, ondan soň biz daşyna gidip işläp bileris, halamasak öýümize gaýdarys. Häzirki ýagdaýda daşyna çykýas, halamasak öýe gaýdyp bilemzok, sebäbi bir gaýtsak çykyp bilemzok, bir topar problemalar bar. Şu problemalar çözüler ýaly, ony hökümet çözmez, otuz dört ýyl garaşdyk, diňe biz çözmeli. Hormatly ildeşler, men şunuň bilen efiri gutarýan, sebäbi meniň internetim pes, men internet gowy ýerde başarsam efir ederin. Hoş sag boluň. Protest edýänlere maslahat kanun esasynda hemme zat ediň. Hökman dokumentleşdiriň we organisasionny komitet gurnap şo ýerde saýlap şol adamlara organisasionny komitede hemme taraplara hat ýazmany we ibermäni hemme prosedurany etmäni haýyş ediň. Şolary eder we siz yzynda Argenson komiteti saklap duruň. Şoňa hiç kim şikes ýetirmez ýaly. Ine şeýle geçilmeli protestler we manifestasiýalaryň jemi ýaňky netijesi şeýle gutarmaly. Hoş sag boluň, indiki gepleşiklere çenli hoş sag boluň.